Ndo ḓisa maḓi a bva nga matsheloni a fha nṱha ha ṱafula khathihi na zwigoḓelo uri hu itiwe mukapu nga matsheloni. Ndo ḓo wana mme anga vho dzula afha kha tshidulo vho lavhelesana na kukukaladzi kwanga kuṱuku kune kwa pfi Aluwani. Ndo ḓo zwi limuwa uri, Hai man! Zwiḽiwa-habe ro zwi fhedzisa mulovha madekwe, izwi zwe ra vha ro zwi fhiwa afha nga makhelwane Vho Mudau. Mma, mmawe u gai mukapu wanga? O no amba ezwo ndi u khaladzi kwanga lufuno hai mane lufuno ḓo litsho dzindela ḓo dzhia mukhoma wani ṱuwe niye tshikoloni yake ndi nṋe o no fhindula ezwo ndo tou halifha vhukuma zwe zwa sia zwe zwa ita uri mme yanga vha fhedzisele vha tshi khou tou nkaidza hai nandi Hai, nṋe ndi a lu wani, ni songo vhuya na tou mu halifhelela ṅwana nga heyo nḓila. A si ene we a ri, Mashamba, dzhena vhulaḓani u tshi ṱhoṱhonwa ndi ḓo u kweta? Ndi mme anga vho, Vho Maria vha no amba ezwo vho tou khuthala vhukuma. Lufuno u ḓo takuwa a tshi sumbedza uri nangoho o vhaisala. Fhedzi sa nga maḓuvha, mme anga vho ḓo ri fhelekedza afha getheni vha ḓi ralukhisa uyo Lufuno afha kha shamba. Fhedzi ha ngo vhuya a sumbedza u zwi takalela na luthihi vhunga o vha o kwatela mukapu. Ezwo zwithu zwo ri u itea, nda ḓelwa nga muhumbulo wa uri ndi khwine ndi tshi tou litsha tshikolo nda yo ṱoḓa mushumo uri ndi ḓo kona u ṱhogomela mme anga na khaladzi anga. Fhedzi eḽo fhungo kha mme anga a ḽi ngo vhuya ḽa dzula na luthihi ngori vho ḓo amba maipfi a vhavhaho. Inwi ḓani u litsha hoyo muhumbulwa waṋu, ni ṱuwe ni ye tshikoloni ni ite zwa tshikolo na vhaṅwe vhana hangei. Ndi hone ni tshi ḓo kona u ri dzudza zwavhuḓi ra fana na miṅwe miṱa. Ndo ḓo ṱuwa nda ya tshikoloni mbilu yanga i songo vhuya ya dzula vhudzuloni. Fhedzi ndo ḓo ri ndi nḓilani ndo ṱaḓelwa nga muhumbulo wa uri mme anga vho sala hayani, nṋe ndi khwine ndi ḓo ḽa ngei tshikoloni vhunga muvhuso wa zwino wo ita zwa uri ri kone u ḽa. Mme anga vha ḓo tou zwi bva hani masiari oṱhe? Ndo ḓo swika afha tshikoloni nda dzhena kilasini na musi mudededzi a tshi khou funza eḽo ḓuvha a huna na tshithihi tsho dzhenaho kha nṋe. Tsho vha hu khwine ndo dovha nda humbula hafhu uri khaladzi anga na ngei hune a dzhena hone u ḓo vha na zwiṱukuṱuku zwine a ḓo wana, naho hu nga bureiki vhangana vho vha tshi ḓo vha vha tshi khou renga zwithu zwo no nga vho masimba ene a si na, fhedzi hu ḓo vha hu na zwe a kona u vhea nga ngomu dangani ḽawe. Ndo ḓo bva hafha tshikoloni eḽo ḓuvha na tshithu na tshithihi hu si na na tshithihi tshe nda tshi guda. Fhedzi ndo ḓo ḓivhudza zwa uri hu murole wa vhufumi na vhuvhili ndi ḓo u phasa zwavhuḓi nahone a thi khou ṱoḓa u u dovholosa. Ndo ḓo dzhena nḓila khezwiḽa nda livha hayani sa nga misi Ndi ḓi ralo u fhira nga hafha tshikoloni tsha phuraivethe itshi tshine tsha pfi Osheni. Afha ndi hune ḓuvha na ḓuvha ndi ḓi ralo u ṱangana na muṅwe musidzanyana ene a vhidzwa u pfi Wandeme. Eḽo ḓuvha ndo ri u vhona, eḽo ḓuvha ndo ri mu vhona a tshi khou bva hafha tshikoloni, nda, nda vhilaela nga maanḓa ngauri ndi khou vhona o fara dzhusi nga tshanḓa tshawe, ngoho nda ḓi vhudza uri vhaṅwe vhana vha khou aluwa zwavhuḓi. Fhedzi wa ndeme o ḓo ri, Ṋamusi ene u vhonala a songo takala. Mulandu? Kani na zwino ene o ṱalwa nga muthu wawe e zwo tou vha u tou shela maḓi nṱha ha tombo na ndi vhone. Kha nṋe a zwi ngo ralo. Kha nṋe ndi bizi ndi khou humbula uri mme anga ngei hayani vha khou tou zwi pfa hani. Fhedzi naho o vhudzisa ezwo, fhedzi naho, fhedzi eḽo ḓuvha o ri u vhudzisa ezwo, O ḓo zwi limuwa zwa uri ndi tonga, o ḓo zwi limuwa zwa uri ndi tonga, a thi fani na maṅwe maḓuvha. Ro ḓo ṱuwa khezwiḽa ra swika afha vhengeleni ḽi re afha tsini na bada. Ro ri tshi swika afho, wa ndeme a ri, Ndi khou humbela zwa uri ni mpfarele oyu mukhwama wanga vhunga eyi dzhusi ye nda khou nwa afha ndi tshi khou pfa yo ḓalesa swigiri. Ai, o ri u amba hezwo a tou nga ri o tou kwasha mbilu yanga ngoho, ngouri o fhedza u amba zwa uri u khou nyaga u tou renga maḓi. Nangoho o ḓo mpha uḽa mukhwama nṋe nda sala ndo ima afha vhengeleni muṋangoni ndo ima na vho security. O ri u tou dzhena afha nga ngomu iṅwe mbilu ya ri, Hai man, tovhela murahu. Nangoho ndo ḓo tovhela nga murahu nda ri ndi tshi tou dzhena nga muṋango nda mbo ḓi zwi limuwa uri, Hei! Habeni nṋe ndo sia hu si na tshiḽiwa na tshithihi. Naho, naho mbilu nga hetsho tshifhinga i tshi khou rwela nṱha, Nda ḓo kombetshedza uri ndi fhedzisele ndi khou doba raisi na khovhe uri hayani-vho hu ḓo kona u wanala tshithu-vho tsho u lalela eḽo ḓuvha. Ngoho ndo ḓo dzhia iḽa raisi nda i panga nga ngomu mukhwamani, nda fhedzisela ndi khou sia mukhwama wawe wa ndeme fhaḽa fhasi. Ndo ḓo bva afho ndo tshuwa ndi tshi khou tou phuphisa na lubiko. Hee muṱhannga, no sia mukhwama! Khoyu ndi mulindi wa tsireledzo o no amba ezwo. U ri u amba ezwo, a khou nṋekedza mukhwama. Nda vha ndo no bvisa na lubiko lusekene nga u tshuwa. Wa ndeme o mbo ḓi vha u ya bva hafha nga ngomu vhengeleni, o ḓo wana, o ḓo wana ndo rali u ima afha tsini na uyu munna wa mulindi. Khei dzhusi, ndo shavha u mu rengela maḓi, ngauri ndi a zwi ḓivha zwa uri vhathu vha vhaṱhannga zwa maḓi a ni anḓani nazwo lini, vhe o ni ḓi anḓanela na zwezwi zwa swigiri. o ḓo rumpha idzhuzi thingo tsha vhuya nda ṱwa ndi khou imaima lini ndo ḓo rembuluwa nda sumbedza uyu mulendi wa tsireledzo tshitiko ai ai mulandu khezwi a tshi vho tou ṱuwa nga u tou hwenya vhunga nga maḓuvha a tshi thoma a lindela nṋe ndi tshi ṋamela bisi Ndo ḓo fhindula nda ri, Yey, nṋe ndo sia mme anga vha songo vuwa ṋamusi, ndi ngazwo o vhona ṋamusi ndi songo vhuya nda takala na luthihi. Ndo ḓo ṱuwa ndi tshi tou lidza na wa ningo muludzi, ndi tshi ḓivha zwa uri, Hei, khuvhani-vho hayani-vho ṋamusi hu ḓo vha na zwine zwa ḓo ḽiwa-vho. Ndo ḓo ṱuwa nda dzhena nḓila khezwi ḽa nga hetsho tshifhinga. Ndo vha ndo no femuluwa vhukuma ngauri ndo vha ndo no bva kule na ḽia vhengele. Ndo ri u swika afha hayani nda wana mme anga vho ralo u eḓela, oyu khaladzi anga a khou ralo u tamba hafha nnḓa. Fhedzi ndo ri u vhona mme anga vho eḓela zwa nḓela muhumbuloni zwa uri hu nga vha hu nḓala ine ya khou ita zwa uri vha eḓele masiari mangafha. Ndo ḓo thoma u goda dzithundu uri ndi thoma u bika. Ni songo vhuya na nkwashela dzithundu dzanga, ndi mme anga vha no amba ayo mafhungo vha tshi tou sumbedza zwa uri na u amba zwi khou vha konḓela. Ndo ndo ri u thoma u vhea dzipani hanefhaḽa, oyu khaladzi anga a mbo ḓi vha u ya vhuya nḓuni Humm khaladzi anga ṋamusi ni khou bika mini hafha hayani habe ngoho hu khou tou nukhelela ngoho, u amba ayo mafhungo na tshifhaṱuwo tshawe tshi tshi tou sumbedza u takala. Ndo ḓo fhedza u bika zwiḽa zwiḽiwa nda vha ndi a vusa mme anga uri vha ḓe vha ḽe, fhedzi vho ri u vuwa fhedzi vho ri vha tshi vuwa vha vha vha khou halifha vhukuma. Anyway ndo ni vhudza ṋamusi ni tshi tou dzhena hafhanoni uri hovho vhurotho ho salaho hafhanoni ndi ha ṅwana a si haṋu, ndi pfi ḽa mme anga heḽo vho halifha vhukuma. Mmawe, kha vha fholise muya wavho. Ṋamusi ndo vha bikela khovhe na raisi key, kha vha ḽe. Vho ḓo ḓa vha dzula afha fhasi, vha ḽa, fhedzi vha tshi khou ḓi ḓi sumbedza zwa uri mbiluni yavho a vho ngo takala na luthihi. Hone inwi ḓo mmbudza afha, Ezwi zwithu zwine ra khou ḽa afha no zwi wana gai? Ni songo vha ni khou ṱoḓa u mmbudza zwa uri ni khou tshimbila ni tshi ṱana vhusiwana haṋu afha kha heḽi shango, ni tshi vho dzhena miḓini ya vhathu ni tshi humbela zwiḽiwa. hei vho ri amba oyo mafhungo nda pfa na mbilu i tshi rwela nṱha mmawe vha songo vhilaela na luthihi hezwi zwiḽiwa zwine ra khou ḽafha ndo gudisa vhaṅwe vha matshudeni hangei tshikoloni vha mpha zwiṱukuṱuku zwine vha vha nazwo ndi ngazwo ndo kona u vhuya na hezwi zwiḽiwa Ndo ḓo takuwa khezwiḽa nda livha lufherani ndi tshi ndo ndo ḓo takuwa khezwiḽa nda livha ngei lufherani ndi tshi khou balelwa na u sedza mme anga afha maṱoni vhunga ndo vha zwi ndo vha vhudza mafhungo a si one. Uri ngoho ngoho ndo ḓi vhudza u tshila u swika lini nga mazwifhi fhedzi zwi a fana naho ndi sa tshila nga mazwifhi khaladzi anga mme anga vhone vha ḓo tou zwi bvani. Ndi nṋe a no elekanya ezwo ndo tou ganama bammbetini. Hai, nahone zwi a fana. Nṋe ndi nga ṋaha pfi ndi khou dzhena mabakoni kana ndi khou lala maḓakani, tenda mme anga vha vha vho vho lala vho ḽa. Ḓuvha ḽa ḓo tsha nga matsheloni a Ḽavhuvhili sa nga misi, mme anga Vho Maria vho ḓo vuwa vha vhea maḓi uri ri kone u amba, uri kone u ṱamba musi ri tshi ya tshikoloni. Vho ḓo ita na u fhedzisa iḽa raisi ya madekwe vha itela uyu khaladzi anga uri a ṱuwe o ḽa musi a tshi ya tshikoloni. Ndo ḓo zwi limuwa zwa uri mukhwamani wanga hu na iḽa dzhuzi ye nda rengelwa mulovha nga wa ndeme. Ndo ḓo i bvisa nda i fha uyu khaladzi anga uri u ḓo kona u vha, u ḓo kona u vho, u ḓo kona u vha-vho na tshithu tshine a ḓo ḽa ngei tshikoloni. Mme anga vho ḓo ri fhelekedza vha wa magetheni sa nga maḓuvha. Kha lufuno khaladzi anga eḽo ḓuvha zwo ḓo sumbedza uri Mapfene u tsitsa vhana ngauri ngauri a tshi ya tshikoloni vho eḽo ḓuvha o kona u ṱuwa o ḽa nahone mukhwamani wawe hu na zwi a panga. Ndo swika hafha tshikoloni eḽo ḓuvha nda pfa na muya wanga wo vha wo vhofholowa na zwine zwa khou funzwa zwo vha zwi khou tou dzhena nangoho. Fhedzi tshikolo tsho ri tshi tshi bva, nda thoma hafhu u zwi limuwa uri, Hai man, ndi khou humela habe hayani futhi fhethu hu si na zwiḽiwa. Ende hafhu ndo ḓo zwi vhona zwa uri hayani hanga ha vha na zwiḽiwa, hu a vha na mutakalo ngauri oyu khaladzi anga Lufuno u ṅweṅwela tshiseo ra vhuya ra vhona na tshidikadika. Ndo ḓo dzhena nḓila nda livha hayani, fhedzi ndo ḓo ndo ḓo ḓi vhudzisa zwa uri ṋamusi ndi ndi ngani ndi sa ṱangani na wa ndeme afha badani. Ndo ḓo ṱuwa ndi ndoṱhe nda swika kha ḽia vhengele ḽe nda dzhia khaḽo raisi na khovhe. Hei ṋamusi hu kho itea mini mme a vhana ṋamusi hu kho itea mini ni si na mme a vhana ngauri nga maḓuvha ni ḓo dzulela u ḓa u ḓa hafha ni noṱhe. Uyu ndi mulindi wa tsireledzo o no amba hezwo. Ndo ḓo sea ndi khou ndi khou ya hanefhaḽa tsini hawe, ndi khou ḓivhudzisa zwa uri, Kani nṋe vhathu vha tshi mmbona ndi khou tshimbila na Wandeme vha ḓivhudza zwa uri ndi mme a vhananga? Ndo ḓo swika hanefhaḽa nda ima tsini hawe, hone ḓo mmbudza hafha ini, Ṋamusi no tou no tou lenga vhukuma? Hai, a thi ngo lenga na luthihi. Mulandu? vha tshi khou vhudzisa. Ndo vha ndi khou ṱoḓa uri ni sale no ima hafhanoni muṋangoni wa iḽi vhengele, nṋe ndi thome ndi ye afho nḓuni ṱhukhu, vhunga hu kale ndo ima hafha hu si na muthu ene a khou dzhena na luthihi. Ndi uḽa mulindi wa tsireledzo o no amba ezwo. Uḽa mulindi wa tsireledzo o mbo ḓi ri nṋe kha ndi sale afha muṋangoni, ene o mbo ḓi ṱuwa khezwiḽa a livha nḓuni ṱhukhu. O ri u tou amba ezwo nda rabela thabelo ya uri ngoho Mudzimu ha fhi nga tshanḓa fhedzi, na nga mulenzhe u a raela na ngoho. Ndo ḓo doba phakhethe ya makwanḓa na buto ḽa maḽegere nda nda dovha hafhu nda humela muṋangoni he uḽa munna a ntsia hone. Ndo ḓo swika afha hayani nda wana mme anga vha khou ralo vha khou ralo u vhea pani afha tshivhasoni i khou ralo u xaxara. Ndo ri u bvisa dziḽa khwanḓa Ndi tshi dzi vhe, ndi tshi vha ṋekedza dzone, ndo ḓo vhona tshifhaṱuwo tshavho vha tshi ḓelwa nga dakalo, vhunga ho vha, vhunga vho vha vha khou bika vhuswa, fhedzi vha sa ḓivhi uri vhu ḓo sevhwa nga mini. Fhedzi zwo, fhedzi zwo ri zwo ralo, tsho ḓo mmbaisa ndi tsha musi oyo mugayo une wa khou bika vhuḽa vhuswa u tshi ḓo fhela vhuḽa vhuswa vhu sa athu vhibva. Mme anga vho ḓo vhidza Lufuno zwa uri, vho ḓo vhidza Lufuno vha ri, Khumbela zwa uri ni ye ni humbele mugayo afha ha Vho Mudau. lufuno na ngoho sa ṅwana o ḓo gidima khezwi ḽa inwi ri na ri nga ḓo zwi kona zwa u shumela miḓi nga mivhili ni ngo zwi pfha ho thoma mapfura ha ḓa vhurotho zwino ndi mugayo ni swika ni tshi vha vhudze vho mme aṋu uri hoyu mugayo ndi khou ṱoḓa muramu ndi mufumakadzi wavho mudaho vha no ambayo mafhungo vha khou tou ṱavha na mukosi nṋe ndo ḓo tou zwi pfha ndi nga ngomu nḓuni ezwo zwithu zwo ḓo mbaisa vhukuma Nda ḓivhudza zwa uri ha vha hu nṋe na muṱa wa hashu, na ḓuvha na ḽithihi ri nga si tsha ḓiwana ri khou humbela tshiḽiwa tsha muḓini. Ḓuvha ḽo ri u tshela ḽa vhuraru, ndo ḓi bvisa maḽegere mavhili kha ḽia buto nda ralo u fha u fha khaladzi anga uri u ḓo ḽa musi a tshi ya tshikoloni. Nṋe ndo ḓo ṱuwa nda livha tshikoloni, ndo ri u swika afha tshikoloni nda thoma u rengisa ḽa maḽegere, nda thoma u rengisa ḽa maḽegere anga. nahone a vhonala a khou rengiwa vhukuma. Tsho ḓo mmbavhaho ndi tsha musi khonani dzanga dzi tshi thoma u ntsea nahone dza mmbidza nga madzina, dza fhedzisela dzi khou nrina nga dzina dza ri nṋe ndi pfi Tshiphaza. Vhunga nṋe ndo vha ndi khou rengisa maḽegere eyo na musi mudededzi a khou ralo u funza. Hei aluwani, inwi tshikolo tshi tshi bva ni sala ni khou doba mabammbiri hafha tshikoloni ngauri ndi inwi. We nda ni vhona ni khou rengisa maḽegere hafha tshikoloni ndi ṱhoho ya tshikolo, Vho Dombo vho no amba ayo mafhungo vho tou halifha vhukuma. Nangoho tshikolo tsho ri tshi tshi bva ndo ḓo sala ndi khou dobela ḽa mabambiri. Naho zwo ralo, ndo ri ndi tshi lavhelesa masheleni e nda a shuma eḽo ḓuvha, ndo wana ndo ita masheleni ane a khou a khou ntendela zwa uri ndi kone u renga tshiṅwe tshiṱoko hafhu. U bva eḽo ḓuvha ndo ḓo ḓivhudza zwa uri ha vha nṋe Zwagunwe ndo tou mpfu nde i fuke. Ndi a kholwa zwa uri a nga vha o ḓivhudzisa zwa uri mulovha mulovha a songo mbona ndo vha ndi gai. Afho ndi musi ndi khou ṱangana na wa ndeme afha hune ra dzulela u ṱangana hone nga maḓuvha. Ndo ḓivhudzisa badi uri hu khou itea mini a songo vhonala nḓilani, nṋe ndi khou ri ṱhaṅwe na zwino o ya vhuhadzii. Ndo lu amba ezwo nda vha ndo tou mu ṱhavhela tshibudzana. Nṋe vhuhadzi nṋe ndi tshe muṱuku kha hezwo zwa vhuhadzi shem. Nṋe ndo vha ndo ṱuwa na khotsi anga mulovha wa vha khou vula bindu ḽavho hangei ḽa hodela ngei Bulugwane Evhoi. Zwino ezwo zwi to ita uri ene a to vhuya a to lovha na tshikolo na. Ee, ndi a tea u lova tshikolo vhunga eḽo bindu ḽo ṅwaliswa madzinani anga. Zwine zwa amba uri murangaphanḓa waḽo ndi nṋe. Ḽi tshi vuliwa ndi tea u vha ndi hone. Ndi wa ndeme, o no amba ayo mafhungo nangoho a tshi khou tou setshelela. O ri u amba izwo zwithu nda pfa u nga ri u khou tou dzikusa zwi re nga ngomu mbiluni yanga vhunga nṋe ndi tshi humbula zwa uri nṋe havha hu khotsi a thi ḓivhi na hafho he vha dzhena hone. Ndo ḓo swika nda afha vhengeleni hune ra ri tshifhinga tshoṱhe nga misi ri ḓi swika ri tshi ima hone. Nda renga iṅwe phakhethe ya maḽegere. Eḽo ḓuvha ndo vha ndi songo vhuya nda tshuwa na zwiṱukuṱuku vhunga ndo vha ndi tshi ḓivha zwa uri ndi khou ḓo tou badela. Ndo ri ndi tshi tou bva afha nga vhengele, ndo ḓo tou pfa ho vuwa khuwa khulu, Aluwa ni tshi phaza! Aluwa ni tshi phaza! Aluwa ni tshi phaza! Ndi matshudeni ane nda dzhena nao ngei tshikoloni, a khou ralo i vusa luimbo. Hei, ndo ḓo pfa hezwo zwithu ndi si tsha kona na u zwi sedza, ngoho. Ndo ri ndi tshi tou sedza, ndi tshi tou ri, ndo ri ndi tshi tou ri hasha maṱo ndi tshi lavhelesana na Wandeme, nda wana nae a khou sea, ngoho, a khou tikedza, nae a khou imbelela, Aluwa ni tshi phaza, aluwa ni tshi phaza. Ezwo zwithu zwo ḓo ita uri ndi ṱuwe ndi songo tsha ṱwa ndi khou onesa na muthu afha. ndo ḓo swika nda dzhena hayani ndi zwi tshi tou sumbedza uri na ngoho ndo dinalea vhukuma mme anga vho ḓo zwi vhona uri ha na ngoho ṅwananga hafha o vhaisala lu akhamadzaho mulandu ndi mini ṅwananga ṋamusi ni tshi tou phamula vothi sa mbava kani no vhuya no dinwa nga nnyi ngei hune na khou bva hone fhedzi a thi ngo vha fhindula nṋe ndo ḓo sokou fhirela lufherani lwanga nda swika nda vala vothi nda vha ndi a eḓela ndo ri u tou u tou ndo ri u tou vala vothi ndi tshi tori ndi a eḓela nda pfa lufuno a khou thoma u vhidzelela mmawe mmawe ndi na nḓala fhedzi thi ngo lindela mme anga vha tshi fhindula lufuno we iḓani iḓani hafha ndi ni rume ndi nṋe ndi khou vhidzelela ndi rumuni ni khou ṱoḓa nthuma gai ngori no ḓi zwi pfa zwo ndo amba uri ndi na nḓala mme anga vha khou ṱoḓa no mpha zwiḽiwa hafha no lufuno ndo ri ḓani ngeno ni litshe hezwo zwithu O ṱuḓa afha nda mbo ḓi mu fha tshelede nda ri, Tshimbilani no renga cold drink ni renge na vhurotho afho tshiphadzani. Ndo ri u amba ezwo o tou ṱuwa a khou tou gidima. Ndo ri u amba ezwo o tou ṱuwa a khou tou gidima. O tou ṱuwa a khou tou gidima a si tsha sedza nga murahu. Ndo ri ndi tshi, ndo ri, ndo ri ndo, ndo ri ndo sala afha ndo eḓela. Nda tou pfa muneiba vha tshi ri, Hei! Ṋamusi ri tou nga ri nga ḓo dinwa. Hafhu nda pfa ṅwana a tshi nga u khou rumiwa afho vhengeleni.
Ro livhuwa u vhalelwa e ndima dzo thoma dza bugu ya Balibali Tshifhiwa ine ya pfi U Songo Haṱula. Ee, bugu yavho Vho Balibali. Hoyu ṅwana ho itea mini zwavhuḓi-vhuḓi? Um, heyi bugu ndi tshi ḓelwa nga muhumbulo wo i ṅwala, ndo vhona uri hafha ḽifhasini vhathu uri vha ni thuse tshifhingani tsha zwino zwi a lemela. Muthu ha pfi u khou tea uri a ni thuse, u vha a khou ḓivha zwori ndi ḓo vha na dzi benefit nga murahu. Ngauri ri khou sedza ḽifhasini ḽine ra khou tshila khaḽo zwa zwino, Ha nga pfi muthu u khou pfi u khou ḓo vha thusa vhone zwo ralo, u khou tea u vha a khou ḓa na dzikhamera zwine zwa khou amba uri u khou tea u vha khou sumbedza shango ḽoṱhe uri nṋe ndi khou ḓo thusa Balibali tshifhiwa. Zwine zwa khou amba uri u khou ḓivha zwa uri nṋe ha pfi ndi khou thusa Balibali tshifhiwa o rali, nga murahu hu ḓo vha na vhaṅwe vhathu vhane vha ḓo kona u mpha zwiṅwe zwithu nga kha nṋe. Ndi hezwo zwithu zwine nda dzula nda sedza hafha kha iyi bugu. Bugu khayo ri khou i pfa mara muṅwali zwino hu vhulwa u pfi hai, hoyu ndi Balibali tshifhiwa. ri vha ri khou amba ngani okay ri tshi khou amba nga balibali tshi ri khou amba nga muṱhannga ene o bebelwa kha ḽa tsianda o alutshela hone o dzhena mbuso bini primary school u bva afho o ṱuwa ya dzhena gwamasenga afho ndi hone a phasa murole wa kwa vhufumi na vhuvhili u bva afho o ṱuwa a ḓa dzhena northern tech afho ndi a vha khou ita khoso ya human resource zwa zwino u khou ṱoḓa u i fhedzisa ngei tshisimani okay zwithu zwa dzibugu zwino o zwi thomani Zwithu zwa dzibugu ndi zwithu zwo thomaho nga 2015 ndi tshi kha grade 11. Zwo thoma ndi tshi khou ḓi tou tamba sa dzi ṱhama dzanga ndi tshi amba uri nṋe ndi khou ṱoḓa u ḓiwana ndi tshi khou tou ṅwala bugu yene ya vha yanga ngauri ho vha hu na tshifhinga tshiḽa tsha musi ri tshikoloni tshi pfhi ndi tshifhinga tsho pfhi hu khou tea uri hu vhaliwe dzibugu tshifani tshanga ho vha tshone tshifani tsha vha tshi tshi thoma u bva kha grade r ngori tshi thoma nga b mm. zwine zwa khou amba uri na musi ndi na ṱhoni ndi khou tea u swika hune nda fhelisa ṱhoni dzanga uri u thome nṋe mm. zwine zwa khou amba uri hezwo zwithu zwa kona u mpha ṱhuṱhuwedzo ya uri na nṋe ndi khou tea u fhelisa ndi khou ita mini ndi khou ṅwala bugu ine apa ḓovha yanga okay ei zwino ei ngane ya khulwane nda khou vhala yone ya u songo haḓula ndi yone bugu yo thoma eh, a si yone yo thoma na zwiṅwe zwiṱori zwe nda ḓi zwi ṅwala Tsho ita zwa uri ndi vhe ndo ima khezwo ndi zwa musi ndi tshi khou ṅwala zwiṱori hezwo, nda khou zwi ṅwala for Facebook. Ndi tshi khou zwi ṅwala for Facebook ha vha na muthu ane a khou dzhia zwiṱori zwanga a tshi khou zwi ita dzi P_D_F a tshi khou zwi rengisa nga dzi P_D_F. Hezwo ndi zwone zwe zwa ita zwa uri ndi fhedzisele ndi tshi khou nyama u isa phanḓa na u ṅwala zwiṅwe futhi. Okay sa muṅwali hu na vhaṅwali vho vhane khamusi ni tshi ṅwala ni vha no sedza vhone na khamusi vha tshi ni ṱuṱuwedza kana ni a tama u swikela vhaṅwali vho no nga vha nga vha vhaṅwali khamusi vha bugu dza Tshivenḓa. kana wa dziṅwe nyambo-vho.
A hu tou vha na muṅwali ane a tou pfi u a nṱuṱuwedza, mara hu na vhaṅwali vhane vho no ṅwala bugu dzo yaho nga u fhambana. U fana na bugu ye nda i vhala yo ri muthu muthu khapfhi, ndi iṅwe ya dzibugu ye ya nṱuṱuwedza nga maanḓa heyo bugu.
Inwi sa muṅwali hune ho tama u tou swikelela hone hune na ḓo ri hai nṋe ndi khou ṅwala mara hune nda ḓo ri ndo swika hafha

Hu na dzikhaedu dzine kha musi ḓo ḓivha no ṱangana nadzo, dziṅwe dza dzikhaedu dze na ṱangana nadzo ndi dzifhio? Ee, khaedu dzine nda ṱangana nadzo ndi dza musi hezwi ndi tshi khou ṅwala vhathu vhane vha vha tsini na nṋe a si vhanzhi ane a pfhi vha ntsapota ngori vha khou ḓivha zwa uri ndi Tshifhiwa, ndi muṱhannga ane ra tamba nae, a hu na uri a nga ṅwala zwithu zwa so. Vhaṅwe ndi tshi ṅwala zwithu vha ḓi ri ni ngo tou kopa huṅwe fhethu a si inwi no zwi ṅwalaho. mhm. hedzo ndi dzikhaedu dzine nda khou dzi wana uri a thi koni u wana sapoto kha vhathu vha tsini sapoto ndi wana kha muthu ene a vha uri a thi muḓivhi ha nḓivhi ndi vhone vhathu vhene pfhi vha mpha ṱhuṱhuwedzo mhm. dzibugu edzi nga maanḓa edzi a luambo lwa ḓamu dzi na challenge nnzhi ndi vhona ngo fhira kha musi dziṅwe dza nyambo dzo ḓowelaho dzi no nga dza tshikhuwa kana dziṅwe nyambovo ndi vhona nga zwitekoda zwinzhi zwo fhambanaho zwine a khou zwi involved kho ṅwala dzibugu zwi nga vha kha musi zwithu zwa muvhuso kana dzi nga vha dzi private entity Dzi nga ita mini u thusa uri vhaṅwali vha kone u vha easy u vha successful, vha kone u vha easy u publisher, vha kone u vha easy u rengisa? Ndi zwifhio zwithu zwine vha nga ita zwone? Ndi pfesesa zwori vha nga to ita fhethu around hanefha Venḓa ine ya to pfi muṅwali ene kana muthu ane a kho ṱoḓa u vha muṅwali hune anga ya hone. Hezwo ndi zwone zwine zwa nga vha khwine ngauri hapfi ri kho amba nga ha bugu ya Tshivenḓa uri hu tshipfi u khou sala u khou i ṅwala zwivha zwo konḓa nga maanḓa ngori ndi so.

Ni songo nyama kharali ni ṱoḓa u ḓiwana ni huṅwe fhethu vhutshiloni. Naho hu tshi pfi nḓila a i nga ḓo leluwa, zwi ḓo konḓa.